Over and out. Cwmra fe na fo raid i ni stopo ein trafodieth cyfrinachol ni ar y talkie walkies a chan y cyw e ie a hefyd wedys ti yn un nhw iawn ni dros y ton fe dde ie so ti fod ni wna dwyt ti security risk
Sori double o tri a hanner. Ei shush shush shush so ti fod gweud yn un nhw cyfrinachol ni mas yn uchel chwaith yndwyt ti dim ond ll sy'n gael neud hwnna chan Wel Fi yw ll, yndyfe? Na, ti ddim ond yn ll pan ti'n gwisgo'r wig. Amser ti 'di gwisgo fel'a, ti yw tylluan dywyll, cofio! O! Na, dim rili, ond... Na, dim rili, oi. Fi wedi mwynhau yy sbio hyn, ond fi'n mynd i gael brêc. Swn i 'di gweld unrhyw adar, beth bynnag! Brêc, a? Ie, brêc. Ti'n gweld, dyw gwylio adar ddim i bawb, yn enwedig i bobl ddu asgwrn gefn. O, ie, ie. Ti'n credu

Pterodac. Reit! Pterodac.
Fi'n mynd am brêc, over. O na, na, na, na, na, cad! Be sy'n digwydd, right, os i ni'n mynd am brêc, a wedyn ni, mae soc socks a gath yn dod mewn i'r ardd. Be sy'n digwydd wedyn ni, a? Wel, os mae socks yn cipio nhw mewn i'r ardd a ti ar ben dy hun, I'm sure allet ti'n delio gyda fe. Hmm. Hei, allet ti'n neud yr alwad arbennig na nes i dangos i? O, ti'n meddwl yr un hyn?
O, Oh yeah, mae fe'n really dda. Oh yeah. Oh, mae fe mor dda. Ei, be sy'n digwydd, right? Os fi'n neud yr alwad na mor dda, bod fi yn denu Spix McCaw mewn i'r ardd. Oh, mae hwnna yn aderyn prin iawn, iawn, iawn. Oh! Jyst meddylia am gwynebe pawb yn y clwb gwylio adar right os i fi yn gallu ga'l spics macaw yn fy log book adar i o sgrifennu fe nawr. Wel ti yn cymryd hyn o ddifri adar. Wel wrth gwrs bo fi yn! Fi di bod yn aelod o Clwb Gwylio Adar Ieuenctid yr RSPB am flynydde. Ie, ie. Fi, hyd yn o'd, yn Facebook friends gyda Iolo Williams. Nage ti! Ydw, fi yn, fi yn, fi yn.
O'n nhw arfer galw fi yn The Twitcher. Ie, ie. Twitcher? Alright. Mae cadw socs y gath 'na, reit, bant o'r bwrdd adar yn un o'r tasgiau pwysica wi erioed Odi, wedi mae'n bwysig iawn. Ie, ie. O, a fi'n gweud wrth i Beth co, fi wedi paratoi amdano fe co. Fi wedi prynu hwn. O ie, mae hwn yn sbesial iawn, ie. Beiro arbennig yw e, reit? Amser ti'n gwasgu y bwtwn hyn fan hyn. Paid a twtsio fe!

Adar. Ydw, wedi bod ers blynydde, ers cyn i fi hyd yn oed dechrau gweithio da ti, ychan.
Pam na wedys di unrhyw ddyn o'r blaen? Wel, ti'n weld Cad, reol cynta clwb gwylio adar yw, does neb yn siarad am clwb gwylio adar. Wel, Ok, so ffordd mae pobl newydd yn ymuno te? Wel, fel nes i di gweud jyst nawr, y reol cynta o clwb gwi-... Ife dyna ffordd wyt ti wedi achub y colomen na dath lawr y shimne? Wel, yym, wi ddim yn gallu gweud, wrth gwrs, achos y reol cynta o clwb gwi-... Ie, ie, ie, y reol gynta o clwb adar yw bod bechgyn adar ddim yn sôn am clwb adar, ie? Wel, rhywbeth fel'a, ie, rhywbeth fel'a.

Paid â dod i dy ben uwch ben y parapet, ie? Rhag ofn bod rhywun yn gwylio ni. Ond pam i ni'n cadw lawr, Arwel, achos o'n i'n meddwl o'n i'n trio cael gwared a socs. So os bydden ni'n sefyll, bydden ni'n ofni hi a wedyn bydd hi'n rhedeg Ei, waw, waw, waw, waw, waw, na, right.
Mae pawb yn torri tir newydd fan hyn, a fi'n barod i gweud e, right, ond... Mae'r hyfforddiant ges i gyda'r Clwb Gwylio Adar Ieuenctid yr RSPB ddim wedi paratoi fi ar gyfer hwn, ond rwy wedi meddwl tu allan i'r blwch. Ond o, a fi wedi prynu y beiro llonyddu arbennig fi, a fi'n gweithio di nawr, fi yn barod i defnyddio fe. O ie, sdim problem gyda fi, achos heddi rwy yn gallu gweld cnocell y coed werdd efallai, ond y peth cyntaf mae'n rhaid i fi wneud yw wneud siŵr bod y blinkin gath na ddim yn... Reit, yn gyntaf, Anadlu.
Anadlu.
Ac ymlacio. Ymlacio. Ac yn ail, sai'n credu bod y beiro 'no gyda'r darts yn rili gweithio. Beth 'yt ti'n siarad amdano, Cad?

Cad, cad, cad, cad, na, na, na, na, na. Gwelwch allan deni'r adar. Os ti'n chwythu hwnna, unwaith eto, right, bydd adar mowr cynnodd o'n nhw, yn dod o bob man i glanio dyn ni mewn mynd so pa'n yn y to, right? Ie. Ei, cad, cad, wow, wow, beth fi dys i dys nawr? Be sy'n bod ar adar mawr? Wel, os ti'n ffili gael unrhyw beth arall, maen nhw'n alright, ond mae adar bach yn cool. O, dyn, ie, jyst meddwl amdano fe. Adar bach fel cyw. O, oh, ti fel cyw, yn byw gyda jangle a bolgi a llew. Ha? Na.
Byw gyda cyw.
What's joke arall oedd e? Joke arall oedd e, joke.
Ah. Fel bedes i, sneb yn worth... Paid â chwythu fe llan! Leave it out. Right, gan ni weld beth sy'n... Ah! Mae socks reit ar bwys y bwrdd adar! Co! Mae ddi fanna. O, mae ddi'n gath glyfar iawn. Mae yn glyfar. Cod i'n dod miwn fanna. Right,

Bindroi o fon i'r adar.
Ok, wel mae hwn yn hwyl, ond nawr fi'n mynd i gael break, ok? So fi'n mynd i roi y tegell mlaen. Ok, wel fi'n mynd i sefyll fan hyn i cadw llygad, rhag gofon bod adar newydd yn dod i'r bwrdd.
Gwyn, Gyda deuddeg siwgr? Hei, ti'n aru fi a Chen?
Ok, byddai nôl nawr!
Dere man y cnocell bach, cnocell fi a cnocell ti. Dylliad y well! Dylliad y well! Cad! Cad i! Dere, dere, mae cad! Fi ffili credu beth fi'n gweld gyda'r llyged i. Reit, dyna lle, paratwch, reit, rwy'n yn beiro fi. Cobeiro fi fan hyn! Fi methu credu bo fi yn mynd i gweld cnocell a coed... Stia! O na! A saith llynedd fi. Ah, na, mae fe amser kicking buys!
Be arwel? Nawr, ti eisiau custard creams neu Garibaldi's, Arwel? A... Arwel!